हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कनिया हाँ बाबूजी अरे पूजा के सामान लाबा फूल डाली में जे सामान छै से लऽ के आबा कनी रुकू हम लगा आबै छी और हमर चेला के नहीं देखे छी शंकर बा अखन तक नहीं एला की कहाँ एलैया पता नहि कतऽ छै नहि छै बनेला बाबाजी हम मास मौस छोड़लहुँ आ हे भगवान काहे ररुए हम रहलहुँ मारे मुधा करे आरो बाप रो बाप हमर बाबा तऽ खिसिया के महंत भऽ गेल हेतै आ जाए दऽ बाबा रे सॉरी सॉरी जवान फिसल गेल बाबा प्रणाम बाबा और अखन तक बोले के तोरा पास में तमीज छौ एना ही में चेहरा बनबे तू और एक तो ये लिए आठ बजे ई कोनो पूजा के टाइम छै बाबा हमरा से गलती भऽ गेल आबै छलै मंदिर माँ पाँच छः गो मौगी झाँझ पट्टी वाली पकड़ लल कहलकै शिव चर्चा कहिया छियै तऽ हम कहलियै एहि महीनामे हेबे ने करतै एहि महीनामे तऽ सावन छै तऽ केना शिव चर्चा हेतै किछु खियाबैया के तऽ भोजन तोजन तऽ खिया दियौ तऽ कहलकै काल्हि खुमा आयब एहि दुआरे कनि लेट भऽ गेलै बाबा गोर लागै छै माफ करि दिअ बाबा गोर लगै छौ कला खिसियाल छौ आशीर्वाद दऽ ने अच्छा उठ उठ देखै छी बेर कते भेलै पूजा कर अच्छा लिए बाबूजी फूल डालिया अच्छा लाबा लेसन कर जल्दी जल्दी पूजा कर बड़ लेट भऽ गेलो ठीक है बाप रे बाप पूजो करे में बड़ भीड़ छै हो

जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा मैं बाप के झाड़ू मारे बहू के करू सेवा हो बाबा गलती बगले गलती बगले माफ करता हो बाबा माफ करता हो जवान फिसल गेले गाबे छलिए सीधा उल्टा गाबा गेले आना नहि छलै आब बहुके झाड़ू मारू माय बापके करू सेवा ओ बाबा जे हम कहै लए जाइ छलियै अहाँ तऽ खामो खामो नाराज भऽ कऽ एक यार घीच देलियै अच्छा ई सब छोड़ू हमरा खानो बनबैके छै जल्दी जल्दी पूजा करू हमरा तऽ भूख लगलै या जाओ जल्दी बनाओ चलू गुरुजी चलू अपना के कीर्तन भजन कर लै छियै चलू बाबा लटकियो लऽ लेबौ लाबा तू कला तकलीफ करै छ हम छियै तब ओ बाबा गौ आसन ले गली आबो याबो हारमोनियो लेके आबो जल्दी से ताल पर ताल मिले में बाबा तू ताल धरो हम सुर धरे छियो अच्छा तो आई गप भी है हाँ बाबा आई तो हम गई वो मूड बना के आल छियो अच्छा ठीक से चला तू गा हम बजबै छी ठीक छै गुरुजी लगाउ लगाउ देखा है पहली बार देखा है पहली बार पंडित जी के छीलल कपार धतोरा को धतोरा बाबा गवा गेलो गलती भऽ गेलो माफ करो अरे तनको लाज शरम छौ देह में हैं केहन निर्लज खानदान के आदमी छी बाबा हम निर्लज खानदान से नहीं छी भिड़सरे भिड़सरे चार गो नारी के दर्शन भ गया आ तखन से हमर नसीब खराब छे कि उ नारी के नसीब खराब छे जे कुछ करे छे उनटे का आ जाए छे रे दोस्त दोस्त रे तू अच्छा फोन मोबाइल गिर पड़ल फोन ना ना ककरो चल दोस्त

दोस्त रे हमरा एगो बात समझ में नहीं आवे छो कथी कि जब हम खेत में अपन बाबा वाला बेचे छिए तो हमरा बाप के कथी लकीर फाटे छे तोहर बाप एक नंबर के दोगला छ बाप हमर रोकला छे एकदम दोस्त छोड़ रे हम अपना बाप के हम कहे छिए कि बाप तू हमरा संग चल तू दारू पी अरे बाप बेटा रहबे ने रे एकदम में की लेकिन हमर बाप पूजा करते कथी करते तोर बाप काम करे डर से पूजा करै छौ तू दोष ठीक कहै छी बुझली एहि घरमे अगर हमरा गेलासँ पहिले अगर पूजा हो जेतै तऽ या तऽ हमर बाप रहतै या तऽ एहि घरमे तू रहबी हम रहबै हँ रोज हम रहबै घरमे हमर बापके हम नहि रह देबै घरमे चल रोज रे हमरा छिछला के उठेने रे एक तऽ हमर बापके तू देख दोस जखन ते भट्ठी जायके नाम लेबही हँ तुरत पान दै छौ एकदम लेकिन हमर बाप नहि दै छौ दोस

ई तोरे बाप छियो कि सॉरी सॉरी। बाबा ई तोरे बेटा छी ककरो और हो आ बड़ी लंबा लंबा हाकै छल अपन बेटा तऽ दारू पी के गिरल छ आ हमरा चेला शंकर बनबै छ पहिले अपना के सुधार तब हमरो के सुधार दिय देसी पौआ के कमाल पीब सॉरी सॉरी बाबा जी हे कनिया हाँ बाबूजी कनी घर से बाहर निकल देखक दारू पी के आके की करमाती केने छ अच्छा है फेर दारू पी के एले ई त हमरो धर्म के नष्ट केलक एकरा भ्रष्ट के नष्ट आइ हम करै छियै बाबा आज नारी शक्ति पड़े का भारी आ सब दारू जाए का पछाड़ी दोस्त नारी शक्ति तोरा दारू के गाड़ी नारी शक्ति कथी छै ना दोगला के बेटा बाबा तू दोगला छ कि दारू पी के नटंकी के ना दारू रे दोस्त दारू पी लिए अपना के एक को ठोक ना उत- ए दोस्त रे रे रे रे दोस्त ए भाई काय बाबू काय बाबू काय ए भाई चो मारू कनी मारू ई सार हमरो आदत लगा देने छलो दोस्त रे